Mela tfal, illum ħa nitgħallmu kliem ġdid. Mmm, mamma mia! U le, toqgħodux tibżgħu. Fil-fatt iħantikom il-karta b'noti 13, eh? Araw li tistudjaw, taqraw, ħalli jekk il-Bambin Rit nerġgħu niltaqgħu, insaqsi ommkom u jekk iġġibu t-tweġibiet tajbin, tafu x'taqilgħu minn għandi, tikek blu u rigali. Ejja ngħaddu ftit l-ewwel l-alfabett, tajjeb? Ejja nibdew. Irrepetu warajja. A, B, C, D, E, F, G, G, Ajn, H, H,

u, v, w, x, ż, z. Issa, jekk tridu, tistgħu tilgħabu logħba ma' xi ħadd ikbar minnkom, jew ma' ħutkom, jew mal-mamà, jew mal-papà, in-nanna, n-nannu, il-kelb, il-qattus. Niċċajta naqra, tfal. Mela, tilgħabu l-logħba Sib l-ittra. Tajjeb. U tistgħu wkoll tilgħabu l-logħba Aqta' l-ittra billi inti tagħżel ittra. U jekk qed tilgħabha pereżempju man-nanna, tiktbilha ittra fuq daharha. U n-nanna trid taqta' liema ittra inti għażilt. Kollox sew? Isa konna nilgħabuha fil-klassi, tiftakru? Isa forsi ma tafux kif. Dalwaqt nerġgħu niltaqgħu. Isa. Issa, ħa ngħaddu għall-kliem. Mela, ħa niżżu l-isfel. Issa ħa nħarsu lejn il-kelmiet. Ħa nibdew biċċa biċċa u taqtawx qalbkom. Mela. Ħa nibdew minn din il-kelma l-ewwel. Tarawa? Ħa nbidli tal-kulur, ħa nagħmilha ħamra. Anzi, Mhux se nagħmlu aħmar il-kulur tagħha. Ħa ngħidilkom għalfejn. Għax jiena nixtieqkom tgħinuni. Tiex naqsmu għadik. Ħa nibda jiena l-ewwel, ngħinkom ftit jiena. Bajda. Mela, kieku kellek taqsama, kif taqsama? Jiena ħa naqsama hekk, ara taqbilx miegħi. Baj Da. Proset. Issa ħa nippruvaw ta' taħta. Ġeb la. Tnejn ukoll mela fija hux dik. Issa din ħa nippruvaw ta' taħta. Tig Ra, tnejn oħra wkoll. Umm, qed inxomm xi ħaġa hawnhekk tfal jiena? Jiena naħseb li dawn il-kelmiet kollha, kollha fit-tnejn inċapċpuhom. Hux, jien hekk naħseb. Mela ħa ngħidilkom se nagħmlu. Għal kull ċapċipa li ħa nċapċap. il-kelma ħa nagħmilha żewġ kuluri differenti. Għaliex? Għax dik il-kelma inċaċpuha darbtejn. Per eżempju, hekk ara, ara hażel daqsxejn, hekk aħdar sabiħ. Mela, bajda. Kif qsamniha tiftakru? Bajda. Mela. Inti meta tiġi biex taqra u jkollok kliem twil bħal dan, tagħdax qalbek naqsmuhom biċċa biċċa, tajjeb? Mela, l-ewwel ħa naqraw b a j baj, d a da, baj da. Tajjeb, ejja nippruvaw l-oħra. Mela. X'kulur ħa nagħmilha dik? Ħa naraw daqsxejn. Ejja nagħmluha vjola. Tajjeb. U l-biċċa l-oħra nħalliha sewda. Mela. Ġeb, ġeb. L alla ġeb la. Isa, taqtawx qalbkom? Ejja nippruvaw din issa. Mela, dik tinqasam minn hemmhekk. Mela issa ħanamilha kulur li kulur hekk oranġjo, kulur hekk naqa' tas-sajf ħa jferraħna. U kulur ieħor tas-sajf ħa nara x'ħa nagħżel ta! Ċelest kemm hu sabiħ! Ejja naqrawha. tig, tig, ra, ra, tigra. Tajjeb, qed tara? Naqra naqra naslu. Issa, ħa nitlobkom pjaċir u dawn il-kelmiet irreveduhom ftit ma' xi ħadd ikbar minnkom, tajjeb? Jekk intom tridu, tistgħu wkoll tikkupjawhom fuq biċċa karta ħażina. Tgħidu l xi ħadd jgħinkom u taqtaw il-kelma skont kemm għandha ċapċip il-kelma. Ħanurikom kif, żommu ftit. Hello tfal, mela ara, ħanaqbet il-lapes jiena u ħanikkopja l-kelma bajda fuq din il-karta ħażina. Mela ħanibda ta' B A J D A bajda. Issa, tarawa miktuba bajda bajda. Ħanerġa' niċċabċaba ta' xina taf kemm ninsa. Bajda. Hmm, mela jiena naħseb dik irrid inqasqasa fejn hemm il-j bej il-j u d għax dawk huma naqra bsatas u jibdew jiġġieldu mela ħa nifridhom ħalli jqogħdux jiġġieldu. Tarawha? Ħa naqsamha issa. Upsi dejżi, ħadt żball żgħir. Hekk. Tajjeb, mela għandi by da. Ok, u tistgħu tagħmluha din logħba ma' kull b'kull kelma li għandkom hemmhekk. Tajjeb, ħalli mbagħad fl-aħħar tkunu tistgħu tilagħbu l-logħba. Għaqqad il-kelma, tridu ssibu l-ewwel parti mat-tieni parti tal-kelma u jerġgħu jsiru ħbieb. Ok? Ħanibatilkom il-noti 13 issa ħalli tistudjaw u tinsewx taqraw il-frażijiet li għandna taħt. Tajjeb. Ħanejkom daqsxejn ta' bil-frażijiet. Karta bajda fuq mejda karta bajda fuq mejda tifla bil-malja tifla bil-malja kotba bin-numri kotba bin-numri ġebla fuq Kutra, ġebla fuq kutra. Tigra taħt siġra, tigra taħt siġra. Tajjeb, ħudu pjaċir tfal! Saħħa!